Hrokhaw le lih le ṭawn hi na cawnmi hna lo. A khut bak na khu a hrin bak in na hring ṭih na nung tuk. Nan nu zong kha a khut bak in a khu i a hrin bak in na hring. Kha bantuk zia kha nei ti hlah u. Kan let bal hna lo. Kan tuah fal fawn hna lo. Khakha mi tampi zong nih rak ka theihpi u. Hello. Comment na lang khawh bak lo. Tuchun i live ka chimmi ka van chuah lengmang hau ruang cu biatang denh ṭhan ka duhmi cu van chuah ṭhan lengmang hau. Rak i lunghmuih tuk fawn hlah u maw. Donald Trump na ṭanh ruangah nangmah kha pakhat hmanh kan sawisel bal lo. Di party ka ṭanhnak ka ti ruang khan minung pakhat nih person attack a ka tuah kho lo. Khakha biatang nenh cia kan duh hna mu. Le tuchun ah tuchun ah Laipa kutzung kha cakuat cakuat mi kha cakuat mi kha zarhkhat ka ngan hna cu ka ngan hna le an hon ti lo tikah khan nan du le group ki pa khan van share u a donghnak bak sang la mu a donghnak bak sang lai minung he i ngeih thiam i ngeih thiam le i ngeih thiam lo ti mi karlak ah hin hodah be fak na ai ti hmasat le a hodah sining kha ai chim hmasat ti mi kha tu zan a fianter ka du cun live ka thlah khawh bak in live a rak thlah i a biachimmi kha ka han video amah video kha amah bantuk in tar ka thiam lo le ti ka van in piah hna lai cun tu chun i ka biachimmi kha tu chun i ka biachimmi kha zeitindah ka chim ti kha ka han amah nih tlawmpal a ngaih ko le te kan piah hna lai Cun Laipa ka cung he an nu nih Facebook kip i mi comment i ralring mu. Comment chia pe su keimah lei ṭangmi pawl kha. Keimah ka sining a ka theitu bak Mang Hnem hi zei bantuk thinlung dah a neih a ti a theitu mi pawl kha comment i ralring u. Laipa kut zung nupi nih khan lai pa ku zung nupi nih facebook ah in lama van in fat na la ti in nung tok maka van ral ring mo i ral ring u keimah comment lei i akatan tu pawl kha comment tian hla u okay comment zong tian hla u lai pa ku zung adupi ni in laman fat na la minung fa ni chel ding bakslo maka keimah lei tang deuh i keimah lei tang tia thil sining deuh cha atial mi pau kha an facebook chung bak ablu le tu zana a o kan pi a o kan ngei tar na lai le Malaysia nih ca an ka kuatmi hi tette ka neih ka ti maw tuchun ah khan? Tette ka nei ka ti maw? A hi minung nih hin tuchun kai ruah ning lebang ahcun ah Cung Lian Thang nu zei thil dah a cang e ma cu? Zei thil dah a cang hnga ka vai zumh lo dawk aw. Kha zeitin dah kan tuah hmasat lai? Zeitin dah kan tining hna a ṭhat rua la? A ṭhat la? A ka ti te rua la? Ka ti la nem mam cuk. hello na dam maw avan ka ti i zeitin dah ka ti ti si ahcun vokvak thal he lawi nuvak bia he lawi tatte na chuah pi lo cun a ka ti rih chin chap te avan ka ti rih chin chap te ka kam ka khru abang har le tha te in te lai pa ku sung zong ka ti lo thong zatling ka ti la mo amin fak ka ko ko lai thong zating ni hin ka sual nak zei dah tu bal A sualnak zeidah ka tuah bal? Minung hi ngakchia bolraw kan si ti lo cu. Pathian zong a theimi kan si cu. Manghnem thinlung hi zei bantuk dah a nei? Zei bantuk minung dah a si ti ka nolh rih la. Ka innpa ka chakthlang ka hawi le kom nih an ka theih fian le Pathian nih a ka theih fian a biapi ka ti ruangah hin personal attack a ka tuah i ka thin a han tuk i live ka thlah man a ka delete than a tha lo e ka ti hi cu kuat ka ban don than tikah zar kha thong si tikah a mai ta si lo ka chim fian bak hau Malaysia lei zong hi lai pa ku chung he hin i rem i huan ha se lo tiin zei kan ti la a ti tu ding zong hi a ti ding mi zong han um pah ca hin ka chim fian a tha ko ti i ka chim mi ka si cu mu ka chimmi ka si cu zeidah tahchunnak lak ka duh ti si ahcun kan chim ta hna la maw tuchun i malaysia kong malaysia kong ka chimmi kha tette ka nei ka ti lo tette ka nei ka ti lo ah usa hin minung pakhat thil Tasa suai kan tim tik hna ah maw pakhat khat tuah kan tim tik hna ah evidence mu evidence tette khan um lo ah cun zei bantuk minung zong kan te kho hna lo cun evidence kan neih bak ah cun president zong tasa kan cuai khawh hna USA cun bak kha a sullam ka hrut lo ka theih dih kai chim cia dih cu cu zeitindah a ti cun laipa kutzung nih a ka ti peng facebook ka bolok ruangah a au khuang peng a timi a bia nan van ngai ta la maw kha

Zeitindah zeiti in dah nuam lai hi zong chim hlah. Gideon nu kha a nuam hi nuam hi zong chim hlah. Comment zong ka ṭial hlah u. comment thalo nan tial lama cun an nu nih an nu nih Facebook ah khan an an thuat thala le bu ca ka van chim mi salai USA hen personal he duh tawk an iti ngam ding salo ka nan thai ma khat ni an duh lo yan kan tu asi sia cun thong thong hi kum som nga zong kan tla kho kum kul zong kan tla kho kum sha zong kan tla kho ti ka kan bitang kai den ko lo ma nan van ka zoh hlan te ah atu i ca ka van post mi te kha van rel ta u van rel ta u Malaysia lei hi zarh khat ka hngah cang hna maw Malaysia lei hi zarh khat ka hngah cang hna a tak taktak minung nan si i Laipa kuzung Laipa kuzung thawng zatling hi thawngsatling nih an fialmi hna taktak bak asi asi ahcun uh, fek a khong ra hlah u tha ten rak ka chim u law uh, tha ten rak ka chim u law uh, tha ten rak ka chim u law thil hi a sining na kal lai ka ti na e ka langh kan ngam bak lo ti ka si ko langh kan ngamh bak lo ti a si le a pakhatnak ah biatang denh ka duhmi pakhat um USA cun personal in duh paoh in thil i ti khawh a si lo caah minung pakhat nih tette pakhat kan neih hau maw tette hihi a kuatnak hna a kuatnak hna a kuatnak hna ti thong zatling nih laipa ku zu nih a kuatnak hna tette ka neih lo poh poh asi si ahcun thong zatling kha zeiti hmanh ka ti kho lo kha tiin kha betang kai den ko lo maw ama ni khan um tari umo mang hnem he kan ti nak avan tin takal chang lai betang den nak kha kha koi he kana el nuwa kha ngai u le sia lamang mi na ka lo lamang mi hi sia lei minung zong

maw ka duh lonak ka feeling maw ka duh lonak ka feeling ka sining te ka rak ton mi te khi ka feeling te keimah te in ka chim chimnak nawl ka nei okay mang hnem he zeitin dah kan buainak kan elnak ti a chim cang la cakuat he bak screenshot he bak ra thuam ala mi ka ti lo ning nai rak thei ve u a hua lo comment zong kha Laipa kut zung i a timi comment tang zongah khan nan um len rak ngai u a hua lomi te hlah u po cu
an business zong cawl hau ka ti top kha comment ah post na ka ma ka tin ha re a ka do kha mang nem cha na tial le mang min kan chim hna la business po ar party le di party kong ah bia kan el ti laipa ku zung zei te ada ar party le di party kong anang mah le keimah nu hi bia kan el bal makha question pakhat makha question pakhat se se ar party kong le di party kong an nang ma pa le keimah nu he ka business ne ka tuan ko mi ka chungkhar ka zau khen ko mi pathian ka biak ko mi keimah le ka feeling te ka chim ko mi nang ma le keimah nang ma pa le keimah pa he zei tika da ar party kong ah kan buai bal kha rak theih question pakhat okay
a kan lo lemang mi hi Joe Biden na tan chiasi boy he kan na el hnu ah khan ma kha chok mi si ka ma kha chok ma zong kha kan phit hi lai Chelsea boy he kan el hnu ah ati mi kha zeitin da asi kan chim na lai keima nu he be thalo chima thalo ti afiang bak mi ka si chu tihin rak ka ti meimei hlah u rak ka ti meimei hlah seh ma hihi live ka thlah khawh bak i a thlah ve mi si mu hihi le Peter Biak nih Facebook catlang te ah a post mi pakhat te ka hmu ah tu kum chu kan in he khau ko a Malaysia le atang mi kan unau ca ah silo sile hikai USA hong keimah le kap tan bak khan bia chim hlah u comment hlah u lai pa kuzung nupi nih in lam an fonh colh hna lakha okay hau hmat comment ṭil hlah u nan duh lo le amah lei ṭang mi nih khan cun rak ka comment u ya re okay amah lei ṭang mi nih khan cun rak ka comment u ya re no keimah lei ṭang in comment rak ṭil hlah u okay Laipa kut zung nupi nih in lam an fonh hna la ṭih nu tuk le mah Peter biak nih a chimmi te kha ca a ṭialmi a postmi te kha a kai zong tukum cu kai hnek hau Malaysia lei ummi kan unau caah cun uh, uh, Delhi lei ummi kan unau caah cun hika hong pha cangmi Aisalum ti ma si cu Aisalam ti me si mah a sokmi hna caah le a dangdang min ai mi mi pawl hna caah zongah hin hi ka vote pakhat te hi a ṭhahnem ar lei kan si ko zongah kan duh lomi an i pek a si si ahcun zei santlai ti kan unau caah kan i pek hau ko ti kha a catlang ah caption te ka ṭial ma tangah khan ka hoi le tete nan ka comment hau mat thin han kan el lo mo ka hoi le tete nan ka comment zongah chapo chapo in do kan ka comment cho ma kha pakhat long bak se ma pakhat long bak kha se mo ma chu chun azana thil ka zuar thil ka zuar chu ma kalam ka van lam kho bak khan umta ru ai ka lunga chuak tok tu chuni ka hoi le pol ca ka post mi ka comment mi te kha ka duh bak lo ka hrang ta la ka thing bakhang ma personal khi kan feeling zong chimnak no zong na kan pe lo keimah ka feeling pe si ko chu keimah ka ruahnak pe si ko chu ka chimnak pe si ko chu chim duh mi chu democratic party zong nih hin zakhat chungah hin pahra hi chu an kan tuah piak mi a tha mi hi a tampi doko khrifa kan si zong a Khrihfa kan si zongah a zeiti hmanh in khan a hmun in kan ruah piak peng hau. Republican party zong nih kan i kam an i kammi bia an tlinh lomi tampi. Democratic party zong nih an i tlinh an tlinh lomi bia a tampi. Cun nu le nupa le pa um an ti zongah kan nih fale cu ai um ding zong si lo. Cun khuachia setan kan ti dik hna ah khomnak te tha ten kan i khom ko lo maw? Maw? Si ko lo maw? Makakha si cu. Makakha a si le uh, a zei paoh hi kap hnih in hin kan ruah hau ti kha ka chimmi si. Cu ahcun comment pakhat a ra. Na, na ṭapa Chelsea bawi kha a pap man le an van ti a pap man le an van ti khan a pap man le an van ti bak in khan kai thawhmi cu ai a pap man le ti hlah u mah zani live kha amah kan ṭapa zong lai pa kut zung zong khan na hrut pi a ti ve ko amah lai pa kut zung zong nih pei fiannak a tuah cang kha fiannak a tuah cang youtube ah minung zali nih an kan zoh Facebook ah minung thongkhat nen kan zoh zoh a chia tuk ka ti i ka delete e ati kha amah lai pa kun sung zong ne ati ve ko Chelsea boy zong ne ati ve ko patling le patling fiannak an tuah ve chang le a hau man ne pharse attack atu ding selo chu hnu a chun hi kan ta pa ne hi pharse attack atu tho tho chu a chun kai ma zong chu avan ka tuwa ve avan ka tuwa ve mi chu ai ot nak chem chu avan ka tuwa mi bia ka van chim ta la ka rel lai okay ka rel ta la zaida ai ot ti mi te he US ah di a ṭanhmi bia chim i a aumi nute kha i zoh te seh. Kha zoh u. Screenshot in thil hi kai chiah dih maw? US ah uh, US ah di a ṭanh i bia chimmi a aumi nute kha i zoh te seh. A business a ṭhih sual lai. Zei bantuk minung hme si hnga? zei bantuk minung mang bang za kim hi va singa zei bantuk reng sang khi da va singa ka ti cu amak tuk cu at athi sual lai kat tong tak tak ah cun voi khat ka den ah cun ar nih nan chuah nan chuah tak di lai i va va atum te lai Di pawl cu khuachia fa an si. Ka zoh i a lem pah ca, a lem a lem pah caah a dihnak ralrin bia, oh my god, Laipa kutzung tarin dinak ka ngeih bal lo. Ka ngeih ko nain lungthin thiang ten te ka ngeih peng cu. Hi tluk tluk in parcel attack kha ka tuah ding a si ma? mah tluk tluk khin person attack a ka tuanak dingin laipa kutzung le keimah hi zeikong a thlakan el bal cucu cu a chuahnak thinhan nak si keimah personal te cu politic kong ah keimah te ka chim ko mi mo keimah te in ka chim ko mi keimah ka feeling te a si ko mi zei ruang ah dah mah tluk in person attack na ka tua ka ti i hi tluk in hi tluk hin pharsa attack na ka to te ka ngai achia bak ko live ka tha live ka tha bechia zong ka chim mo na hmur cha leng lung pi zong ka ti ka chim na te in azan lila a keima te man in ko hol kho lo kha nan ka thei di kha nan ka mu di kha ka phur kho bak lo tu sun ka thin han mi su tu chun ka thin han mi chu ka phur kho bak lo beṭhalo ka chim mi zong bawi pa nih a duh rual ka cel bak lo le life hi kai din lai kan ti hna ka o life hi kai din lai e ka cel bak lo ka zo tuk ka nun arit tuk kan ti hna kha life thla ka di si ko lo ma life thla ka di le ma chun hua chun ma chun hua chun a tua tho tho ri a tuah tho tho rih ko amah le keimah hi zeitik ah dah D party le R party kong ah bia kan i el bal hi minung he hin ka business te a buai pang mi nu ka si cu siko lo ma kha zeitin dah tette pakhat kan piah hna lai ti se cun ruah dap in mi hi ti phung a si lo ti ka kan feel ta hna lai tu zan ah kha tu zan ah kha am ta ri mu hi cu van lat ta ko ning okay tu zan ah ruahdamh tarin kan chim zongah zei bantuk kan tuah zongah hin source a dik mi tadin a dik mi thil a dik mi thil ti kan aupi ok se wa kha bia le lampe ka van chim la mu thil hi tadin te na kan chim ahcun bia le lampe chim hau cu Washington Post cu kamala kan dirpi an ti ruang ah minung ting nih subscriber nih an chuah tak na Trump arak ṭanh mi hi cu ṭih an nung bak ko ṭih nung za bak a si ko cang right ma he a post mi se kha example ka lak mo thil pakhat kan chim ti kan du sal ni hin zei ruang da live kan chuah ti sia chun kan du lo nak kha ho kan ngam tuk le kan langter chu kha zeitin da asi zeitin da asi hmm zeitin da asi zeitin da asi The Hill timi website te khi van zoh te u The Hill timi website te khi khi khi khi khi ka khin van lut te u law zeidah a si lai Washington Post cu ho dah ho dah a neitu si Washington Post cu ho dah a neitu si kan theih dih nan thei ko lo ma kan theih dih Amazon a neitu pa si Amazon a neitu pa hi kha example bia ka chim hi mu Amazon a neitu pa hi a hlan ah cun democratic si atu cun Donald Trump lei ah a ṭang amah personal choice a ṭang ko cu a ṭang a chuahtak na caah zeitindah an ti ti si ahcun the uh, Washington Post kha zeitindah an ti ti si ahcun Kamala Harris na dirpi ti lo ruangah Democratic na dirpi ti lo ruangah unfollow an tuahmi si kha tiluk caan mana le tha ten na chapot mi rak zau te tha te na chapost mi kharak rel than te hrok rol bak na le kha Maw? Hrawi bak na leh. Khakham mi tampi nih an zumh. Democratic party nih khan Democratic party tu nih khan unsubscribe kha an tuah mi se ting hnih nih. Okay? Kha ma ka kha se. Mah hi ka website ah hin van zoh law Democratic Party tu nih khan an follow an tuah mi si cawm. A lehkha a lehkha kha Cucu zeitindah ka chim duh? Amah le keimah hi zeitik ah dah ar party kan buai bal? Kan i el bal? Maka ka chim duh mi si. Source a nei ma? Tette a nei ma? Zeitik ah dah Laipa kuzung hi ar party kong ah debate-nak zong kan nei bal? Kanmah hi kan messenger hi check man ka ngam. Messenger check man ka ngam. Ar party kong ah bia kan i ruah bal ma? cucu ruahdap in tarin te hna kan chim a si si ahcun hrokhrol li in ca zong leh ding si lo hrokhrol li in mi zong puh ding si lo khakha question nangmah lehnak phun hnihnak a phun hnihnak okay tarin na leh tikah a sining ten let translator na hman zongah tha ten hmang khakha minung tampi nih an i zum democratic party tu nih an follow on tu ami si kha Phun hnih ka chim cang. Fir le karuk in tarin chim hlah u. Ka chim duhmi baponh nangmah le keimah karlak zongah a zeiti hmanh in i elnak kan um bal lo kan i si bal lo cu cu hlanpi ah hursi zuar na rak ka ti bal cang cu kan lai nu an paw puar keuh keuh tete in kan lainu pawl nan zah hngalh lo le thil hna cu nan hei zuar e a cutine a khatine nan rak kan ti bal hmana kan let bal lo zei ruang dah maka kha na ca post mi adik lo nak zong ka van in chim ti se cun nangmah le keimah kala d party le r party kong kan buai bal lo ti kha rak thei cun Chelsea boy far zei tikah dah kai ti bal ti khar ngai nan nu or ngai Online chungah khin Chelsea bawi far ai ti lengmang ruangah kan pa nih a ti mi si a ti ka o kan van thei ko lo ba zeite ada Chelsea bawi far kai ti bal Chelsea bawi he kan khua si ti long ka te ka sina um mi si ka te Chelsea boy far zeitik ada ka ti bal kha Chelsea boy chu zeitik ada ka ta ka ti bal

Aw e, na ṭialmi casang na lawm a si ngai hrim. Na khuamenhmi kha na hrut pah i zei na tin hna kha rawt dawh cang. Bia na theih setsai lo, hrut pah in hrut na Mah a khomenhmi nu nih khan na hrut pa ti lo maw? Kha zeitluk in dah a nal ṭih a nun ning ṭih u. Ṭih bak u. Mah a khomenhmi nu nih hin ṭih a nung timi bia ka kha caw a chim lo.

an kong ah zeitik ah dah ka au bal tu ti tu ka chim mi si cu keimah feeling te keimah khan sa mi te ka chim ko cu an kong ah zeitik ka au bal ama tu ni pharsa ethak ka tu chu ka feeling te ka chim mi ka feeling te ka chim ko mi ama ni parcel attack aka to ruanga na business chong athi di sual lai kan non chik chak lai kan de na chu nai chaila na caw la ar party nih an in chuah tak ni la zei nawl dah ka neih masat ama nih zei personal attack dah ka tuah masat cu nan zum lo ahcun thong zatling he ca kan i kuat nak ar party kong he um sual ahcun ka hawng le ka ngam cu tluk a dai mi nu ka si

patling pipi nih nutling pipi nih line ah chuak hlah si mi he zong i si hlah si okay mi he zong i si hlah si a phung si lo
betang kai den tak tak mo A herh lo lai thla i manghning pawl hna an tuahmi cu zeidah a si? Facebook ah zeitin na phaisa ka hmuh khawh lai, zeitin thil ka zuar khawh lai timi kha aa, aa zuammi si ko. Amah zuamzuam zong ko hna seh, amah kal kal ko hna seh. Laipa ku zong kan hursuan len hlah u. Keimah cu keimah te kal kal kal ko. Laipa kut zung zeitik hmanh ah kan hnursuang lo. Maka ka tu zan a sin bia ka duhmi si. na hrokhrol khan zeizong vialte ruahdap in thil tuah hlah zeizong vialte khan ruahdap in thil kha rak ka puh hlah nangmah le keimah kan hnursuannak ah hin pakhat khat kha kan tinak um su sile facebook a rak post kan hnursuang lo kan hnursuang bak lo hi keimah feeling te ka chim ko hi an nupa an ṭihnung bak an si bawipa na ngai thiam se khuachia nih an lu hnawh le thlarak cam ko a ka ti ka cam kho lo ka ti kei kai huahnak ah cun ka messing zara ra te la le ah chung lian thang nu zeitin dah thil sining a si kan i bawmh hau la ma bantuk a phung si lo a ka ti te rual a ka ti le a ka non deng chin chap ko cu
Atu cu amah nih a ka thawitam hmasat tuk rua a timi atu ka van phi sin hi aw. I khi bantuk minung kha keimah nih zeiruang ah dah khi bantuk a thinhan ka balok ruang a si. Ha? Zapi Laipa kutzung blog kha fak tuk ding manan rua. Hmm? Thawng zatling i Facebook ah ka blog ding a fak tuk nan ruat ma. Ka zei te kha ka zei hrik ti da te kha thak na ti nan ruat ma. Za u, ka follow bal maw follow bal lo za u. Ka follow la lo. Kan hrut lo cu. Ka follow bal lo. Natein mi nih mi nih an van share mi tete ka zoh tawn.
Zapi sinah ka langhter ko kha. Ṭha ti ka chim manghnem zong kan malok lai. Dai ti um. Nufa fa ka ti keitu keitu nu cu nu an si ko. Pa cu pa ka si ko. Nu ka nehsawh bia si lo. nu cu nu an si ko tinak nangmah pa he zeitik ah dah bia kan el bal?
Hm? Nu an si ko tiah zeitluk in dah na chiatnak kan chim bal? Ka comment mi kha sungdim ka comment mi kha a can hnu si mu. Okay na theih lo kan hol duh la. Sungdim ka comment mi kha personal attack te aka tuah pengmi ca tete zong a tial video zong a tuah a post ai ai post ma hnuah khan ka ti mi si okay thayu ka tangka fangkhat man hmunak lo a hi bang minung hi zia me kale la adi party la ar party tuk tak kong sa sei me kale la Mah cu ka le lomi me cu na ka leh ka ti le ka thinhan tuk hi. Amah nih pharsa attack a ka tuahmi hi. Khati mai mai kan ka comment hlah u.
Voi tam tuk bia chim cawnpiak i a ngai lomi khi cu blog talks ko. Voi tam tuk bia chim. Voi voi tam tuk bia chim chim ngai lomi cu. tuzan na caphawt na rak zau washington phawt ni cutin an tile hrok hrawl caphawt na phawt kha tu sa lai pa ku chung i ang man ka block bi an an um theng lo atu zu atu i ka block mi nu kha ma kha se tu ta cun kei cu ka ti pumpak silo party kong ah cun di party na ṭanh republican party na ṭanh timi kong ah cun duh chung pawh i din is ko cina pumpak kan laipa ko zong nih phaisa thong ah kan piak hna lai mang hnem te family unau a hau man ka thei hna lo oh maka kong ah khan cun maka kong ah khan cun a sining tak ah cun keimah sinah a rat ding si cung lian thang nu zeitin dah kan tuah lai Zeidah thil sining si? Keimah zong nih keimah zong nih biatang kai denh khah. Keimah zong nih biatang kai denh cu. Evidence um lo ahcun tette um lo ahcun hi minung hi ka ti kho lo. Tette ka hngak ka ti ko cu mu. Cu bu cun tette ka nei a ti le ti ka si kong.
Ka lonh deuh mi um maw? Ka lonh deuh sual mi um van ngai ta rih u. Thil si lo ning tuk in a langhter caah tehte evidence a chuahpi khawh lo si cun a luki in cawi lai. A lukit.
Ka lu par zong in ka cawi la lo. Ka lu taw zong in ka cawi la lo. ka zak tang hmul zong ka cawi la lo ka zei hmanh ka cawi la lo ka cawi nak ding um lo tette kan hmu lo ahcun lai pa ku zung a si lo ti kha tinak ka si ko si ko lo maw ka zei hmanh ka cawi nak ding um lo ka kha rak thei u amah zong ne thei Cuan ah i zoh.
Mangtheng ka theimi si lo, ka hngalh balmi zong si lo. A kom zong kan i kom bal lo. Dihparty le Republican Party kan a doh ruangah ka, kan bia kha a chuak.
Kan chim hna la, mah minung hi ahohmanh an doh bal lo ee. Maw hohmanh nan doh bal lo ma hi minung hi amah tu nih a doh hna cu pharsa attack a tuah hna cu a keimah kha cu um rih ning pharsa attack a tuah hna an hmanthlak tiang a taar hna an ṭha tuk lehlam le pei si cu blacklist a chiah khawh si cu mihrok haw le di party e cutin i cu minung cu e a cukha e ti Zei bantuk an ka ti hmanh ah a let balmi minung hna ka si lo. Online kai si bal lo. Leiba kong zong ka thangchia bal lo. A herh lo hong ka neh sawh tuk hlah u. Kan leh belte hna le nan kong le nan thang kan chet belte hna le aw. Facebook te hna i kan phozar hna cun nan mawh bak lo ee. Keimah nih chiatnak kan chim sual hna cu nan duh tawk in rak ka ti u. Nan duh tawk in rak ka cheih u. Personal attack kan tuah sual hna cu nan duh tawk in rak ka cheih u eh. Ka ngamh tuk eh. Personal attack kan tuah sual hna i nan lung kan fahter sual hna cun nan duhning paoh in rak ka tuah tuah u. Nan kong kai ceih tuk i nan business kong kai ceih tuk sual i nan lung kan fahter hna cun nan duhning paoh rak ka tuah tuah u. Kai Wuan Khan, nan chiatnak zong ka chim lo, nan ṭhatnak zong ka chim lo. Life ka thlahmi cu personal attack na ka tuah kan ti ruang ka thinhang tuk i ka chim cangmi si cu. Khakha fiannak ka van tuah duh ta mu. Ka han nal tuk han bia chim le ti. Ka chuak lai keimah nih ka timi cu di party a ṭammi popo cu an business zong cawl hau ka ti top comment ah ah, post na ka mah ka thin hare a ka do kha mang hnem caan a ṭial lemang mi na ka lo lemang mi hi Joe Biden na
Laipa kun sung ṭha tein van ngai. Di party le ar party kong ah zeitik ah dah di part, ar party kong ka ṭial, uh, di party kong ka ṭial bal. Khuaisen voi thumnak. Na kong hi zeitik ah dah ka ṭial bal. Van ka let te, van ka let te. Na kong hi zeitik ah dah ka ṭial bal. na chiatnak ko zeitik ah dah ka ṭial bal na ṭhatnak ko zeitik ah dah ka ṭial bal mi kan nehsawh tuk la nal tuk hlah u tarin zong kha ṭha ten let ca na post tik zong a ṭha ten let hrokhrol in let hlah cusi da hon na zia na cin a cin na pa cang le kan mah pawl zong a si lo nan kan ti cu hi ruahdap in catial zong a hmang ruahdap in holh zong a hmang ruahdap in mi tok a hmang anga a lo patling pipi nih thlan khur zong kan phan deng cangmi ruahdop te hna tarin chim hrokhrol te hna i ca le pa i hrok dia chim ta bo le nga lo duh ding pau khan rak ti la kan let bal lo kan ti hmasa bal lo Hihi ka chim lai i Laipa kutzu kan hua maw tiin ka hua hlei la lo. Ṭha te a ka chawnh ahcun ka chawnh ko la. Ṭha te a ka chawnh ahcun ka chawnh ko la cu. Khakha minung phung si cu. Asinatein minung pakhat lai te hna i lai te hna i bia kha biachim bal lomi kha kan in ti bal lomi hna le kan in tuah bel lomi hna kha an kan tuah tuk ruangah an au khuan tuk ruangah an au khuan tuk ruang kan thinhang le kan balok hna hai ti rong rang kan kong an kan ceih tuk ruang nan kong ceih cahnak caan ka nei lo duh paoh khan rak ka ti ti hlah facebook ah tu chun zong ah live ka thlah khawh dih bak ah live ka thlah khawh dih bak ah live na rak thlah le khate bak na ka ti tho tho ko a phung si lo thil ṭi anu tuk min hna le bia ṭi anu tuk min hna cu kan pahnih bak in kan lungrual in kan ṭan ding khi si zeitindah kan ti hna la nan nih le nan nih le bang cu media media nan nih lebang cu media ah a lar ngaimi nan hong si tikah nan theih tuk la kan i bawmh tu ding khi si tu chunah ka kharu har tuk ruangah mah thil kha ka chimmi si nai thor yang mang la aka ti tuk ruangah aka au khon no tuk ruangah nu a sila hol tam tuk ruangah aka ti peng ruangah cha phot ruangah aka ti tuk ruangah hrok rol le li long te hi an a ton na hrokhrol le na lilawng te hi na ṭawn ṭawn hna hrokhrol in thil ho kan puh ti hlah u hrokhrol in li kan puh ti hlah u manghnem thinlung hi zapi zaran nih cun an ka theih dih ka fel lo zong an ka theih ka fel zong an ka theih dawtnak ka neih lo zong dawtnak ka neih zong an theih dawtnak ka neih lo zong an theih Mi nih a fel tuk ti hi zakhi lan hna pinak in lam nai te ka inn chungkhar le ka savawh rual chan nih theih ka duh deuh nangmah nih ka sining thei lo pi khan a ka ti tuk te ka kong pei a ka chim peng cu hrok hrawl le lih rum ro in bia chim ti hlah ca na phawt zongah ca na leh zongah ṭha tein ca let hrok hrawl le fir in ca let hlah mi tampi nih na zumh ma kha kan let bal lo ti ka rak thei ko kan let bal lo kan ti hmasa lo ti ka chim duh nak mu kan ti hmasa bal lo di party nu cu e an to kong e an pang e an ngong e an hnok ho e an lam le an kui e hoi he ai si mi na ka ti mi vialte ke te kan let ma keimah do na ka ti ko cu keimah bak dawhnak ka ti cu khi tluknak ka ti hmanh ah khin ngai rih u mah khi tluk hmanh ah khin kan let bal lo mu mah khi tluk hmanh ah khin kan let bal lo hi hnu ah hi hnu ah keimah nih kan ti bal lomi hi hnu ah keimah nih na kong zong ka chim bal lomi cia cungah ka kong na chim rih asi si cun person attack na ka tuah peng ko rih asi cun na fak bak cang la zei ruang dah ma hi fiannak ka tuah lengmang ti si cun nangmah bantuk i zong zang ta i thilai tlaih mi minung tam tuk tikah hin ka van chimmi si kan duh la te kan duh mi pau kan kan vote ko la kan mah thu te te Nan zei kan kan mei bil voikhat tal na kan pek piak bal maw? Kan rawl pawng pawng khat tal na kan cawk piak bal maw? A keimah nu nih hin a keimah nu nih hin nanmah zong cu kan tinak hna nawl ding um ma? Minung phung si ma? Na ziarak ṭhin. Na tarin chimmi zong hi ahohmanh an zun ti la lo. Hrahrol caphawt le naal tuk i biachim na hmang tuk le. ka rok hrawl de khat ai tel lo hi keimah cu ka rok hrawl mu sen pia tari man ai tel lo hi kan let bal lo kan le mi te cu maka kha si ko ka thin hang tuk le cu kan le mi hmanh cu cu kan le mi hmanh cu ka delete than a tha lai lo ka ti le Ai cei lai, a caw lai, Ar party pawl ka forh hna ahcun an chuahtak dih lai. An nehsawh ning lai Ar party, Ar party nu a ṭanhmi pawl kha. An nehsawh ning lai. Ka forh hna lai le an in chuahtak hna ti khi si cu minung phung si lo cu hmaka. Ka duhmi na duh ve lo ti rereng kha cu ngah lo cu. na duhmi khi ka duhmi hi na duh hrimhrim hak ding a lo nu le va hmanh ngah lo nu le va hmanh nih puṭham a duh ahcun puṭham puṭham kha vote ko seh an nu nih Kamala Harris a duh ahcun Kamala Harris vote ko seh khakha minung kal hmang si ka chim lengmang mi ka si ko a cui Di party a ṭanhmi nute khi ai leksuai tuk le a cut i ne, a khat i ne ti nangmah nih caan a phawt peng le pei si ko cu. Na ka blog zong cu live ka thlah hnu pei na ka blog ko cu. Na van ka blog bak le live ka thlah ko kha. A nangmah blog cu ka zei hrik ti da dah thak la. Jesuh Khrih blog belte cu ka ṭih. Nangmah blog hna cu zeihmanh ka rel lo. nangmah thinlung put van chim ahcun na zia ṭhin cang na zia ṭhin cikcek cang na chiatnak kan chim sual belte a si si ahcun rak ka tawng maw na chiatnak ka chim sual belte sin cun keimah mang hnem hi ka luthlung ka ka chek tiang hi van ka chek la her hmanh van ka vua ngaihthiam hman kan hal la Attack rak ka tuah ti hlah, personal kong zong rak ka chim ti hlah. Tuzan bak in dong usih. Tuzan bak in dong usih. Cun, cun Malaysia kong kha cu kan chimh cia. Zarhkhat ka hngah hna lai. Zarhkhat ka hngah hna lai i zarhkhat ka hngah hna lai an rat lo ahcun keimah nih caan phisinnak ka van tuah ti lai. Na thiang bak evidence um lo. Tat te khan ṭhoṭha um lo. Cucaah cun Cucaah cun keimah nih fiannak ka van tuah ti lai. Fiannak ka van tuah ti lai i mah kha kong ah khan cun nangmah kha lungrumhnak pakhat hmanh kan nei lo, maw? Asinatein atu kan tonmi thil kong le effect khi attack na van ka tuah ning tete khin cun van ruahdamh lo awk khi a ṭha pah tawn lo ka tinak khi a si. le kha kong ah khan cun zakhat ah zakhat in nangmah kha kan puhnak um lo tu zan zong ah ruahdam angan pathum hlei hlei ruk na chim tho tho evidence a daih lo ah cun ti khat se keimah zong nih mah ca ka kua tu kha ka hrok hrawl in ka tial chom mi si lo mo ka hrok hrawl in ka tial chom in ka post mi si lo an ka kuat mi si ve kha kha kha ruahdam angan pathum hlei ruk media kan ti nak cun a se Bia hi a lu le a tawl, a hli, a fang hi tlai thiam. Makha kha si maw? Makha kha si le kha kong ahkhan cun zarh khat chung an rat lo ahkhan cun a fek a khawng a si. Hrokhrol bak an si. Makha kong ahkhan cun nangmah le keimah kha ai si ding kan um bak lo. Keimah zong nih lungthiang tein tette rak ka pe u, nan ka pek khawh lo cun Laipa kutzung zong nih an kawl hna hau ka ti cangmi si. Cucaah cun sinatein a pahnihnak ah chim ka duhmi cu personal attack kong ah D party kong le R party kong tuktak hna i a holh tuk le hme cu, nupi nih a au tuk le hme cu, a ka ti tuk le hme cu ti cu lih le hrokhrol lawngte na chungah a chum in na chum le na chuah. fir le khut lawng te kha na chungril ah na chum na chum na chum le na chuahter mi tampi nan zumh cakuat in te na rat ka post mi hna te tete na piah a khut pak na khu hrokro le li le ton he na cawn mi hna lo a khut bak na khu a shin bak na hring ti na nung tuk nan nu zong kha a khut pak a khu i a hrim pak in a hring kha bantuk zia kha nei ti hlah u kan let bal hna lo kan tuah fal fawn hna lo khakha mi tampi zong nih rak ka theihpi u a sual tukmi rak ka ruat hlah u a sual lo takmi dawh ka si cu ka pian thar hnu le bang hin cun a sual lo takmi dawh ka si cu Alaipa ka zu te hna cu nan van ti la. Alaipa ka zu nak hmanh in mi santlai lo deuh hi ka si ko nain ka santlaih lo ning ruk tein mi hi ka let bal hna lo ti kan chim duhmi hna a si. Ka santlaih lo te hi kai thei, ka sifai kai thei. ka santlai lo kai thei zei bantuk tluk in dah kawlram in ka rat i US hi ka phak ti hi kai thei di ka sinin kai philh lo komcir ei zong a poi ka chia lo ka zen lo a sining ai philh bak lo minu nih hin mi nih sawh ning ka si lo asina te in an kan ti ning tluk nan kan thangchiat ruang pe kan in ti na cu timi ka cu ka ti lo ruang ah tu hi tu zan lei zong zei ruang dah ka chuah ṭhan ti si ahcun a live khahmi ti kha ka van ngeih ṭhan tikah a a mak tuk khi si li le hrok hrawl bak hi a khut bak in a khutter ko cu biatang datnak ka chim dih kha ama ama ka pu Malaysia ni caan ka kuatmi Malaysia phone number ni sa ko cute Malaysia phone number nan ka kuat reng ko cu te keimah ka ṭawn ṭok chommi ma si keimah kai forward chommi ma si a keimah pakhat lawng min cu poi lo kan ti hna ka ka fanu bak a chia ṭha zong an kan kuat an ti tikah cun ka fanu ai tel tik ka duh lo cu thiannak ka tuah lo ah evident tette khaan ṭhawk ṭha ka herh cu amah kha na si ka ti lo cu USA ah hin tatte khan kan neh cun Joe Biden hmanh hi kan thlak khawh cakuat ding ci zong si lo ṭih bak an nung ṭih bak an nung nan i mih sual hna la ruahdamh a ngan pathum a hmel hei ruk media pawl hi cu an poi taktak mai ṭha ten va zoh te u khakha dik mi si Tha ten va zoh te u. Kan lehmi hi dik ma ruah dah bang pathum me lei ruk ma si ti ruang zong ka va zoh u. Her lo. Okay. Tuzan ah uh, ruah dah mangan pathum me lei ruk me dian lai pa kutzung pa zong le rul ka cham duh nak a si lo. A ruang cu mi nih theih ve mi kan si tikah a a au huam tuk mi le mi a va do dal huam tuk mi kan lo cang tikah khan fiannak ka van tuah mi si mu. Hrokhrol te hna an i ṭawn phung si lo. Fiannak ka van tuahmi si zeitik hmanh ah Laipa kutzung ka tuah bal lo, ka chim bal lo. Amah nih Chelsea bawi he na el in khan ah zeidah a chuak ti si ahcun na hrut tuk timi in khan a chuak. na hrut tuk timi khan a chuak i ya amah lawng na hrut tuk ti tu amah lai pa khu zung zong nih na hrut tuk ti ve ko cu te hi bantuk khomin zong tial hlah u pakhat le pakhat siknak nan chuahter hna lai amah zong nih fiannak tuah cang Chelsea boy zong nih fiannak tuah cang asine tein tuzing zong khan lai pa khu zung cu a kong a chim tho tho ko mah bantuk a phung si lo personal attack kai tu bak ning si lo mah le tat mi chiu ti bak ka chim Cucu an nupa nih lih le hrokhrol kha an ṭawn, an hlur, an hlur pinak an nen, an nen, an nen, an nen le an ei. Comment kip ah khua le va tlawng rih. Mi messenger kip ah khua le va tlawng rih. Ṭihnung tuk. Mah kong te kha ka van chimmi si mu. Kha nan dihlak va bai dih u. Ka hmai kai phiah cang lai. Skincare kha ka van i thu cang la maw. Ka zai tuknak ah ka mithmai zong a dik ti lo. Zai zong kha si loin kan ti thil sining te kha ka van chimmi si ko le. Zeitik hmanh ah mi hi a huaha lo ah keimah nih ka ti hmasat bal hna lo. Keimah nih ka let hmasa bal hna lo. Mi chiatnak kong zong ka chim bal lo. Mi nih bia va chim seh ti i bia an ka tuk, an ka tukmi zong hi nu sal. Hika ka hrom in hika ka paw karlak ah ka pikpik karlak ah khan a chia peng kho mi minung ka si. Ka hika karlak khan a chia kho peng mi minung ka si. Zeitik hmanh a nutling nih a zaan timi biathlian ka chimh mi a phuang bal lo mi nu ka si. Ka kar ka theih piak u. A hua lo ah mi ka ti bal hna lo. Mah te kha nan van fim khawhnak ding caah khan kan chimh ding kha nan dihlak va bai dih u maw kai lawm tuk. A ka huatu zakhat nan si lai, a ka dawtu zahnih nan si kho ko. Tuchun ni ah Ar party nih thil an in caw ti lai lo dawkaw ka forh hna ahcun a ti zongah ka zeihmanh poi lo. maw ar party ka forh hna lai i ai cei cikcek la an chuahtak la ti zongah ka thinphang lo. A ka dawtu cu ar party thotho nan si ko. Keimah zong ar party cu ka si ko cu. Atu ka ruahnak chimmi kan nan theih ko cu. Thil a ka cawm hi ar party lawngte nan si. Keimah zong ar party ka si ko. Okay? Kha a si caah khan ka thinlung nan ka theihpiak kha ka i lawm. Atu zaan ah min ka phuah cang. Ruadam angan pathum a hme hlei ruk ka phuah cang maw kha. Bye bye. Thanks for watching.
Joseph Costello. Follow for more awesome instant karma action.